Yehowa va gbe ŋke ƒomea me do gbe ɖa ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la dzi ŋkɔ nye nye ɖem ne nya me ye ne va mɔ dzi dzagba na subscribe ne subscribe vɔ la ke ma na ma video ya kple ame nɔvi egbe ƒe nufafia yi ɖe naɖewo le yɔyɔ account yi wo le yɔyɔ be trust wallet Ahan, wole account ɖe yɔ be Trust Wallet. Ne mi ge ɖe Play Store fifi la la, akpɔ be ame yiwo review yi, eyae nye ame yiwo ne review, ɛɛ review yi xɔasi, eyae nye four point six. Ekpɔe ɖa ɖe four point six. Eyae nye review yi wo ne. Ame yiwo te ŋu review wole nine three nine K ɛɛ. Tawo zi me ema ya mi le xexlẽ. Me nya me viwo ne review ne me ma kpɔ be review a abu ɖa wa kpɔ be review yi wo ne la is of good value. Eh, edje ba me sia me ne le ʋe me. Dja gbagba na va yi ke ɖe ŋu ne na kpɔe positive review eh. Negative de wa nɔ me ya of course we need the negative to know the side effect and whatever it is of the reviews you see. Vɔ no na Update 4.6 la menye be gbegblẽ ta ye fia be nyɔe hã. Mage ɖe eme ne mafia wò nu eve ɖe le app ŋu. Woawo ŋutɔ be Bitcoin, Ethereum kple etɔwoe. Woawoe le platform dzi eya nate ŋu akɔ nɔ egaxɔ. Ɔ be. Bitkoini ɖe alo blockchain ɖe eva mía dome nɔƒe. Kɔmpani siwo abe Adidas kple etɔwoe petee wova yi join Bitkoini fifi la yi wɔe be ne le ƒe me edze be wò ŋutɔ na ʋu akaunti. Ele free fifi la menya ne tsɔ woava xe efe ɖe ta o. Eya ta mekɔ va mɔ dzi na wɔe. Enui le eyae nye be. Mage ɖe Trust Wallet me egɔme nye be kɔpi le asinye. Aha. Ta mage ɖe nyewo Trust Wallet me ne mafia wò nane sue ɖe le fii ne nàkɔ srɔ̃ nu le ʋe me. Nui le nye be ega ya hɔ ekpe ɖa ɖe e Bitcoin yi le asinye ɖe eya nye ma me me eya ne kɔ le nu fia ne nye ʋe me edi be yeakɔ account wò kɔ nɔ nu fia la Enyo be nàde ega yiwo le akauntia me kple susu be ame aɖeke mava akpɔ be ga le akaunt me na wò woava nɔ wò hack o. Aha, hackers yiwo ya wole, we have the white card hackers and black hackers. Black hackers woawoe ame yiwo woava fi wò ga adukɔe kpa. Ye ame ɖewo tsɛ, white hackers woe nye ame yiwo xɔ license, dziɖuɖu adɔ woe alo company ɖe adɔ wo be va test míaƒe website na mí be ele nyuie ɖe ɖaa. Aha, ɖe akpa ma eme be mafia o. Fifia aleke nakɔ xɔ ga? E, makɔe le kpɔɖeŋu. Enu sugbɔ wònye eye mele gbɔgblɔ kɔe nye be wò ŋutɔ nàva yi srɔ̃ nu tso ŋu abe ale si mele egblɔ. It is new to the system but it's good for you to learn about it. Ekpɔe ɖa ɖe srɔ̃ agbee enusɔsrɔ̃e. Aha, mazii, e, aleke woyɔnɛ? TRX. Ekpɔe ɖa eya nye Tron uh, cryptocurrency. Trɔni aɖe ne be yeaxɔ ga ɖe ɖekɔ nazi receive le si le fi ekema nazi copy copy me copy fifi la ɖe mayi ɖe nyo wallet ɖeka me ne mava yi kpɔ be mate ŋu akpɔ coins ɖe ɖa trx site dot site mage ɖe me makpɔ be mate ŋu aɖe coins ɖe kɔ fia mea enu yi ta be naʋu account o ema Ele ŋe me amewo le Bitcoin ƒe ŋkɔ yɔ. Wò ŋutɔ wò ate ŋu awɔ dɔ for free. Womakɔ wò gakɔ ɖe eme o hafi woanɔ exɔ o. Aha ta fifi le ame le TRS dot site eme. Ya eh mawɔ nye ƒe homework vi ɖe. Nɔ nye kpɔ ke ma mazi asi ebe receive ya. Eke ma mage ɖe nye ŋutɔ nye account me daily ne ne wodze be maxɔ le fi. Ta me yi mava yi kpɔ ɖa. eh, ega ya, eh, ega ye nye tiare sia. 18 point. Mazi edzi, eh, makɔ nyo wallet kɔ ɖe fi, eye me copy le, le trust wallet me, address me copy. Magblɔ be nyo account number, eya nye address ya, mi le yɔyɔ le fi. Ekpɔe ɖa ɖe, eya nye address mi le yɔyɔ le fi. Aha address account number ɖe eya nye address ya ne ewɔ mistake ko wo ga bu aha ta fifi la nui ma wɔ nye be ega yo dze be ma xɔ ɖe ma ŋlɔe eya nye 18.12 eya nye ga yo dze be ma xɔ eya ele crypto currency me ta wo ya o ma te wa gbe fifi la vɔ mi ne me va yi ge ɖe trust wallet me wa gbe instantly eke ba na se me. ta mazi be confirm ega me be no dega kɔ ɖe nyiwo account me successful eya nye ma nekpɔ le mɔ dzi mage ɖe ekpɔa efia be nyiwo egbe ƒe dɔ ega yiwo dze be made la me dega vɔ le fii ta ele empty ega ɖeke me gale mɔ etsɔ maga va maga va de one cedi ye o two cedi ye o mekpɔ nyao mia va yi ge ɖe fifi la ekpɔ notification me xɔ tso trust wallet gbɔ. Fifi lae notification me xɔ ema eighteen point twelve TRX ta mía yi ɖe Trust Wallet eme ne mía va yi kpɔ be eighteen point five aɖe edze ɖa ehɛ ta ma ŋui fifi la eke ma ma yi ɖe megbe eighteen point twelve eya mi gblɔ be eyae le account me va gbe na mi fifi la. Ta eya ma refresh page a ma he va gɔme ma refreshi fifi la eighteen point twelve eya nye ma le dzedze le account me le fii ele kpɔkpɔ ahaa eighteen point twelve eya nye ma sigbe wokɔ xɔ na ga ma va le very very easy ekpɔe ɖa ɖe ta nu yi mía wɔ nye be ma wɔ send ne ma ŋlɔ eighteen point eighteen point twelve ele nene Ele one dɔla point eighteen cent. Ega yi me le yɔyɔ fifl aɖe eya nye ya le fi. Crs aɖe eya nye ya le fi. Efia be ga yi me xɔ ema one point eighteen. Ahaa. Dze agbagba na yi na va yi download le play store. Ɛ yi ɖe play store ne yi ɖe play store la ekema na download app a wo ŋutɔ na srɔ ale yi wo zana. TrustWallet kɔ wɔnae ga. App ya ɖeɖe ate ŋu ana nàzu ame le ʋe me. Aha! Nɔvi lɔlɔ, meƒo nu nawɔe viɖe. Agbea mi be nevivi, ya ta ko míle mɔ dzi va. Dze agbagba nàma video ya kple susu be wòasu ame sia ame si ne míaƒe te míatsi le ʋe me.